Аллаһу Әкбар, Аллаһу Әкбар, Аллаһу Әкбар,
Бисмиллаһ, Әлхәмдүлиллаһ, Вәссалату вәссәлам гәлә Расулиллаһ. Әссәләмү галәйкүм, газиз дин кардәшләрем! Сөекле пәйгамбәребез вафат булганнан соң Әбу Бәкр өч ел дәверендә мөселманнар белән җитәкчелек итте. Әмма 63 яшендә Әбу Бәкргә дә Раббысы Аллаһ хозурына кайтасы көн килде. Һәм ул, үзе урынына, кешеләр арасында иң иманлысы булган, иң ышанычлысы һәм иң лаеклысы булган Гомәр ибн Хаттабны хәлифә итеп билгеләде. Гомәрнең әтисе Хаттаб, әнисе Хантәмә исемле булды. Кешеләр Гомәрне кызы Хафса белән бәйле Әбү Хафс дип йөрттеләр. Сөекле пәйгамбәребез исә аңа Гомәр әл-Фарук, Фарук ул аера белү, че дигәнне аңлата, чөнки Гомәр чыннан да акны карадан, хәләлне харамнан, золымлыкны гаделлек белән ул аера белгән. Һәм Гомәр сөекле пәйгамбәребездән унөч елга соңрак дөньяга килә, унөч яшькә яшьрәк була һәм ул ак тәнле, чибәр йөзле булган, аның, әйтәләр, мыегы булган дип аерылып торган һәм аның гәүдәсе озын, ләкин җыйнак, әмма бик сәламәт һәм көчле булган. Гомәр ул бик тиз атлаган, аның куллары зур булган һәм аның кулыннан бик күп кешеләр куркып торган. Гомәрнең бала чагы җиңел булмый, ул муллык һәм иркенлектә үсми. Киресенчә, Гомәрнең әтисе аны һәрвакыт көтү көттергән, аңа бик күп итеп утын ярдырган, тәмам улын эш белән йончыта торган булган. Һәм шуңа күрә Гомәр кечкенәдән бик көчле һәм чыдам булып үскән. Гомәр үзе яшьтән көрәш белән шөгыльләнгән, бик оста атта йөргән, төнләрен көтү көткәндә хисләнеп шигырьләр дә язган. Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире, язмышы шулай булгандыр, күрәсең, Гомәр ислам диненә килгәнче ул диннең бик каты дошманы була һәм дингә шулкадәр күп явызлык кыла. Мәккә мөшрикләре һаман-һаман яңа кешеләрнең ислам диненә китүләрен күреп, Аларны газапларга тотыналар. Әлбәттә, Гомәр дә иң беренчеләрдән бу эштә катнаша. Әкренләп мөселманнар ул изаларга түзә алмыйча туган шәһәрләреннән күчеп китә башлыйлар. Туган җирләрен, үзләренең үскән өйләрен ташлап, алар Кая китә? Аларны ул чит җирләрдә кемнәр көтә? Ә бит ул кешеләр арасында Гомәрнең якын туганнары, бергә уйнап үскән дуслары да була. Гомәр ничектер ул кешеләрне кызгана башлый. Шулай итеп, әкрен генә аның каты йөрәгендә дә яз башлана. Гомәрнең күңелендә яз чоры башланса да, әле сөекле пәйгамбәребезне күрә алмавы дәвам итә.

биленә кылычын тагып, үз өеннән чыгып, пәйгамбәребезне эзләп китә. Аның юлына Нугаим исемле бер мөселман очрый һәм Син кая барасың, Гомәр? дип сорый. Гомәр аңа үзенең явыз ниятен яшермичә, чөнки ул яшерерлек, ул беркемнән дә курыкмаган була, Мин Мөхәммәдне эзлим, ул бөтен кораишләрне бүлгәләп бетерде, безнең гореф-гадәтләребездән көлде, мин аны үтерәчәкмен, ди. Шул вакыт, мөгаен, Син нәрсә, Гомәр, саташтыңмы әллә? Әллә син Мөхәммәдне үтерсәң, аның туганнары сине җир өстендә яшәргә ирек бирерләр дип уйлыйсыңмы? Син, Гомәр, иң элек үз гаиләңдә тәртип яса әле, дип әйтә. Шул вакыт Гомәр, Ә минем гаиләм белән нәрсә булган? дип сорый. Нугаим, Синең бер туган сеңлең һәм киявең дә ислам динен кабул итеп, мөселман булдылар, ди. Шул вакыт Гомәр, үзенең ачуын тыя алмыйча, тиз-тиз атлап сеңлесенең өенә таба китә. Гомәр сеңлесенең өенә килгәндә, анда мөселманнар җыелышып, Коръән укып утырган булалар. Гомәрнең тавышын ишетеп, бөтенесе качышырга тотына. Ашыгудан хәтта Коръән язылган кулъязмаларын да алырга оныталар. Ишекне ачкан Фатыйма, абыйсының йөзендәге ачуын күреп, тизрәк Коръән битләрен яшерергә тотына. Гомәр, ачуын тыя алмыйча, Сез нәрсә, үз динегезне ташладыгызмыни? дип кычкыра. Шулвакыт аның каршысына чыккан кияве, Гомәр, әгәр хаклык синең динеңдә булмаса, дип әйтүе була. Гомәр аңа өстенә ябырылып, аны кыйнарга тотына. Фатыйма тизрәк абыйсының кулларыннан тотып аны артка тарта, ләкин Гомәр, ачуын тыя алмыйчы, сеңлесенә борылып, аның йөзенә суга. Фатыйманың йөзеннән кан китә. Шул вакыт ул да, ачуга бирелеп, Әй Аллаһның дошманы! Син нәрсә, безне хак динне кабул иткән өчен, бер Аллаһка иман китергән өчен кыйныйсыңмыни? дип кычкыра. Гомәр, Әйе, нәкъ шуның өчен кыйныйм, ди. Шул вакыт Фатыйма, Ни эшләсәң эшлә, ләкин без, Аллаһтан башка хак илаһ юк һәм Мөхәммәд, аның хак пәйгамбәре дип иман китердек. Син теләсәң дә, теләмәсәң дә, без ислам динен кабул иттек, дип әйтә. Сеңлесенең күз яшьләре белән ярсуланып әйткән сүзләре аның күңеленә тия. Һәм ул бераз тынычланып, Кая, бирегез әле миңа ул кәгазьләрегезне, укып карыймчы, дип әйтә. Әлбәттә, Фатыйманың Коръән битләрен Гомәргә бирәсе килми. Шулвакыт Гомәр, Сеңлем, Сүзләрең күңелемә тиде, Бер генә күз салыйм инде, Аларга зыян китермәскә вәгъдә бирәм, ди. Фатыйма, яшереп куйган кәгазьләрне абыйсына суза. Аларда Коръәннең Тәһә сүрәсе язылган була.

Үгет, нәсыйхәт буларак кына. Шулай итеп гомәр, кешеләр бу сүзләрне әйтүче Аллаһтан башка беркемгә дә табынырга тиеш түгелләр, мине Мөхәммәд янына озатыгыз, дип әйтә. Гомәр, сөекле пәйгамбәребез янына килеп, иман китерә. Шул вакыт Гомәрнең ул гаепсез кешеләрне күпме кимсеткәне, күпме рәнҗеткәне өчен аларны ничектер яклыйсы, аларга ничек тә булса ярдәм итәсе, шуның белән үзенең күп гаепләрен төзәтәсе килә. Бүгеннән Гомәрнең дә мөселманнар белән бергә булуын башкаларга Белдертәсе килә. Гомәр, кешеләр янына чыгып, Мәккә шәһәрендә иң күп сүз йөртүче, иң күп сөйләүче кем? дип сорый. Аңа Җәмил ибн Мәгъмәргә барырга киңәш итәләр. Ул тизрәк шул кешене эзләп табып, Син, Җәмил, белеп тор, мин мөселман булдым, дип әйтә. Тегесе, бу хәбәрне ишетү белән, тизрәк чапанын кулына кыстырып, шәһәр буйлап бу хәбәрне таратырга керешә. Шулай итеп, тиздән бөтен Мәккә халкы Гомәрнең дә мөселманнар сафында булуын ишетә. Бу сөенечле вакыйга пәйгамбәрлек килеп алты ел үткәч була. Сөбханалла, дусларым! Дингә никадәр явызлык кылган Гомәр дин юлында күпме изге хезмәт кылды! Дин, иман аны сүтеп, яңадан җыйды. Авыру күңелен бөтенләй эретеп, яңадан изге рәвештә койды. Еш кына без дин юлына басырга тырышучы кешеләрне рәнҗетергә тотынабыз. Кем булганыңны оныттыңмы әллә? Айныдыңмы әллә кебек төрле гаепләр атабыз. Аллаһ Тәгалә тормышта гөнаһтан котылу, яманлыктан төзәлү юлларын эзләүчеләргә һәрвакыт тәүбә ишекләрен ачып тора. Шуңа күрә без дә, тормышында әллә нинди хаталары, әллә нинди гөнаһлары булса да, беркөнне шул баткаклыктан чыгарга, Пакьланырга теләгән кешегә ярдәм кулы сузарга тиешбез. Гомәр ибн Хаттаб һәрвакыт үзен тәнкыйтьләп яши. Гомумән, тугры хәлифәләр элгәре заманнарда үзләрен мактаганны, аларны болытларга чөйгәнне яратмаганнар. Хәлифә булып тәүге мәртәбә минбәргә менгәч, ул үз-үзенә дога кыла, Я Раббым, дия ул, Мин бик кырыс, Син миңа йомшаклык бир. Йа Раббым, мин бик зәгыйфь, Син миңа көч-куәт бир. Йа Раббым, мин саран, Син миңа юмартлык бир. Үлчәүнең бер ягында гомернең кырыслыгы булса, икенче ягында гаделлеге торып, үлчәү тигезләнә. Сөекле пәйгамбәребезнең тәрбиясен алган Гомәр, Халык белән идарә иткәндә үз башыннан, үзе белгәнчә генә түгел, бәлки һәр эшендә белем, хикмәт, тәҗрибә ияләренең киңәшләренә кайта. Кешеләр, гомернең кырыслыгын белсәләр дә, онытмасалар да, үз фикерләрен әйтергә курыкмадылар. Мисыр, Египетта әмир булган Гамр ибн Гасның улы бер кыйпти белән йөгереп узышканда, егет аны артта калдыра. Кыйпти дип Египетта яшәгән христианнарга әйткәннәр. Моңа ачуы килеп, әмирнең улы Кыйптигә камчы белән китереп суга һәм сиңа шул кирәк, мин монда иң дәрәҗәле кешенең улы дип әйтә. Христиан егете шикаять белән Мәдинәгә, Гомәр янына килә. Гомәр шундук үзе янына Мисырның башлыгын һәм аның улын чакырта. Алар килгәч, ул кыйптиның кулына камчы тоттыра һәм, Иң дәрәҗәле кешенең улына сук! дип әйтә. Кыйпти, камчысы белән сукканнан соң, Ә хәзер әтисенә дә сук, чөнки ул атасының дәрәҗәсеннән файдаланып, сине рәнҗеткән, дип әйтә. Ләкин Кыйпти, Мин үземә суккан кешегә суктым инде, дип, әмиргә сугудан баш тарта. Шулвакыт Гомәр, Мисыр башлыгына ачу белән карап, Кайчан әле сез кешеләрдән коллар ясарга өлгердегез? Аналары бит аларны азат хәлдә дөньяга китергән, дип әйтә. Еш кына җитәкче балалары әтиләренең тоткан урыннары белән бозылып китәләр. Гомәр дә үз балалары өчен һәрвакыт куркып торган. Бервакыт кешеләр зәкят-садака итеп зәйтүн мае, оливка мае китерәләр. Гомәр Бөтен майны мохтаҗларга таратырга куша. Гомәрнең уйнап йөргән улы, майдан бушаган савытка кулын тыгып, май белән чәчләрен буяп, матурлап куя. Гомәр, улының майланган чәчләрен күреп, кайдан алганын сорый. Майның кайдан икәнен белгәч, ул, Дәүләт малы өенә кайтмасын, дип, улының чәчен кыркый. Әлбәттә, бу нәрсәләрне ишетеп, кемдер моңа ышанмас, кемдер Гомәр бигрәк явыз дияр, әмма киләсе буыннар өчен үрнәк булырдай җитәкчеләр нәкъ шундый булырга тиеш иделәр. Бүген илебездә ришвәт, коррупциягә каршы күпме көрәшеп тә, уңышка ирешә алмыйбыз. җитәкчелек, Әбү Бәкерләрдән, Гомәрләрдән берникадәр үрнәк алса да, илебез, халкыбыз өчен начар булмас иде. Гомәрнең кул астында башка дин әһелләре дә тыныч һәм имин яшиләр. Мисыр, Египет дәүләте мөселманнар кулына төшкәч, Гомәр, анда башлык итеп җибәргән Амр ибн Гаскә, христианнарның чиркәүләрен җимермәскә, байлыкларын таламаска, тәреләренә тимәскә дип әмер бирә. Һиҗрәтнең егерме өченче елында Гомәр җомга хөтбәсендә шундый сүзләр әйтте, Мин бер төш күрдем, мине ике мәртәбә әтәч чукыды. Бу төшем, тиздән киләчәк әҗәлемнең билгесе дип уйлыйм. Чыннан да, бу Гомәрнең соңгы хөтбәсе була. Мөселманнар иртәнге намазны уку өчен мәчеткә җыелгач, Гомәр гадәттәгечә имам булып алга чыга. Шунда качып торган Әбү Лю'лю дигән мөшрик аңа ике мәртәбә пычак белән кадый. Аннан соң ул тагын берничә кешегә кадарга өлгерә һәм ахырдан үз-үзенә дә кул сала, үзен үтерә. Гомәрне өенә алып кайталар. Бөтен кеше бу хәлне ишетеп, аның өе тирәсенә җыела. Гомәргә сөт эчерткәч, сөт аның ярасыннан агып чыга. Шул вакыт аның тиздән вафат буласы ачыклана. Гомәр, улы Габдулланы чакырып, аңа пәйгамбәребезнең хатыны Гайшә янына барырга куша һәм аңа сәлам тапшырып, Гомәрне вафат булганнан соң ике дусты янына Сөекле пәйгамбәребез һәм Әбу Бәкер кабере янына җирләргә рөхсәт сорый. Кешеләр Гомәрдән яңа җитәкче, хәлифә сорыйлар. Әмма Гомәр намзәт, кандидат итеп бер кешене түгел, бәлки алты кешене билгели һәм мөселманнарга үзара киңәшләшеп, шуларның берсен сайларга куша. Алты кандидатның өчесе шунда ук баш тарта, Ахыр чиктә, алар кешеләрнең фикерләрен сорашып, бер өйгә җыелышалар һәм үзара киңәшләшкәннән соң, хәлифә итеп Госман ибн Гаффанны сайлыйлар. Гомәр һиҗрәтнең егерме өченче елында, Зөлхиҗҗә аенда, чәршәмбе көнне вафат булды. Аның тәнен ике дусты, сөекле пәйгамбәребез һәм Әбү Бәкер янына җирлиләр. Алар өчесе дә 63 яшьләрендә Аллаһ Тәгаләгә кунак булып киттеләр. Аллага шөкер, Аллаһ безгә шундый бөек шәхесләрне җибәрде. Кешеләр, аларның тормышларын өйрәнеп, алардан үрнәк алып яшәгәндә, җир өстендә гаделлек, Җир өстендә халыкчанлык, бер-береңне кайгырту кебек сыйфатлар, иншалла, югалмас. Исән-имин булыгыз.